mi le ka gramphone mi le ka radio mi le ka xiyanimoya mi le ka wireless Eh, mi le moyeni ka munghana lonene ka 3 to 6 pm yes i dj quintanizer na sponono Eh, swa dj quintanizer i xikwembu xa radio
dj quintanizer Hihi, swi hulukela njhani swi ya le tlhelo le sesin'wana mhani ku na hungu ra n'wina hi nga mi khomela rona na dj quintanizer la ku na lava nga rhumela va la ku mi byela swo karhi mi ready mara
ya ni ready ah wa yi ready ku yo tsemeka la xikarhi yi va na yi va na gap ni ready
a ni vula swi nga ta va ready ku ri ku hi ku sa chavisa swin'wana va ready ku ri ku hi ku sa tsakisa so wo va ready hikuva ri i fanele va ready okay ready yaleyo hi leyi um mhaka kona hungu ra n'wina eh ri twala hi ndlela leyi yingiselani vukheta na vurhon'wana hi vayingiseri va 3262 xikan'we na muhumelerisi eh ni tisa hungu leri ni ri kongomisaka xikalavito ku ni kombela ku n'wi vutisa ku ri why a ni byela ku ri ni nga n'wi whatsappi hi ku mina hi ni tiva hi nga ri ku holoveni ni ni tiva hi ri xavu as vanghana mara ku ve na siku leri a nga ni tsalela message a ni byela ku ri u nga ha ni whatsappi eh ne le ka Facebook u nga nhlamuli a ni koti ku twisisa ku ku humelela yini hi yena why a ni byela swilo leswiwani a ku loko mina ni lava yena ni fanele ni n'wi fonela kunene ene na n'wi vona minkarhi yo tala a ri whatsapp a ri online so na chava ku n'wi vutisa ku ri ku endleka yini ku ze a ku mina ni nga ha n'wi whatsapp
ok mi swi twini ka n'wana mani ya hayi mi la ku vhe mi hlamula hi nga mi tlangeli risimu ku mi nga swi weli xitafu mm, swi nga mi karhata eh.
ya mi gayela n'wana mani gayela eh, n'wana mi mi hlawula na marito phela marito a ya ha tekeki tiphina i swi nga mi gayela hlawula marito lawa mm. n'wana mani swi ta ku pfuna Mm. Okay, abuya ngwana mani. Mhm. Love, love, love, love me. Ayanda Gia na questa, ma come mbere mbere tu mena zibila wara ya mune. Sister, my sister. Aye, babe. Hey, kuna maka la sister. Very mi kwatsi ngopfu hi WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp. Yimi dele ino WhatsApp yo maka bot. Hmm?
ni njye kale kale Ah. mavezi nga ku dj continent n'we yi simple loko mi ri ti-friends ni Mm. loko yena a ri na girlfriend i fane a byela girlfriend ya yena ku munhu loyi ni chataku na ye laha a ni joli na yena i chomi ya mina Oh. se loko i kuma ku mhe ni tolovele ku ni chata na na munghana wa mina ende hi shera everything mara loko se i kuma ku loko ku khoma girlfriend ya yena foni i fane ni senderiwa timeseji ta ku sukela nuna ya mina he i nga n'wi whatsapp a heta a ni oh. foyinela loko u n'wi vutisa a ku a ni dakwini he i lo teka foni ya mina a pfula ni ndzungu hi sweswo i n'wi rivalela next time loko a kuma yin'wana girlfriend yi nda sweswiya loko i tiva ku se mi difference kahle a machata machata oh. nkarhi lowu taku loko i tidyondzisile thini i la ku vulavula na hi swi swa

mi kwatela mani ka vanhu lava vambirhi hi ku mi ri ni n'wi rivalela mi rivalela buti loyi wa ku ve mi fonela hi sesi loyi
ni rivalela wa lowa buti loko a hlamusele ku a dakwini girlfriend yi teke foni yi foyinela n'wina na lowa buti mi vanghana ee ho vanghana vanghana va ku va vanghana nje a vunghana a vunghana bya mitlhaveko ni
a hi vunghana bya bya mitlhaveko xikarhi e-e le bebe wa ni byele loko a ri na girlfriend mara girlfriend a nga yi byeli ku mina no va friend o oh, ene girlfriend yi hleketa ku n'wina mi le ku kanganyiseni ka mintlhaveko ya boti ee eh, sweswo swo tanihi leswaku loko ku ri keni mina se ni na boyfriend ani ni vula ku hayi khoni na boyfriend ni tsakini swi ni fambela kahle na ye a ndzela mara loko se swi fika laha ka ku ni shera ku sweswi ni file njhani i kuma ku ni xera i kuma ku foni yi khome hi girlfriend mhani loyi mi n'wi hlamurisa
ne ni vulavula wani loko ni heta ku vulavula na yena ni vhe ni n'wi bloka i teka na tinumber foni ta mina girlfriend ya kona a ni fonela loko heta laha na n'wi bloka ni ku hawa sorry a ni nga swi tivi ku i na nsati no tiva ku ni ni chata na yena as a friend se ni loko loko ye a heta loko nsati wa ye a heta ku ni sendela timeseji ka whatsapp i tlhela loko a heri ya heta laha a nga swi vuli nchumu leswiya a nga swi vuli nchumu ka whatsapp leya ku nona yanga kama ku WhatsApp ya yena yi respondiwile Tati n'wana mhani. Tati n'wana mhani. Mm. Matale swo vulavula ngopfu swi ferise vo tala xikolweni ku va ku a yi telegrama hlamula swimbirhi munhu a tsala four va rhongiwisa ku hi te swimbirhi yingiselani yingiselani i lo tsala hi lowa mhani loyi

yingiselani ni hmm. i nhlekani a ni nge dziki mkhwa lowo mara loko sweswiwa no byela friend ya mina ku na ni ta ku fonela after five minutes ni ku hlambeni ivi loko a ni heta laya a vutisa ku i mbale yini mhaka mtlhava ku ya boxeka se kona i dress ntsena kumbe loko a ni mbalangi nchumu a mbutisa hi lowa mfana hi loko buta nga vutisa ku eh, leswi mi heta ku hlamba eh, mi mi tirhisa xisibi muni
heyi so grashani mhaka ta wena lebyi nga na byona kumbexana loko ni ya ku tleleni a ku i tlele i mbale yini ni ku a ni mbalanga nchumu wo a vutisa lowa boti heyi oh ho i lava ti-details hmm? i lava ti-details chavisa swi vula ku vanghana va vanhu va hina va vutisana sweswo ka mhani a mi vutisana na teto
ta mambalelo ya le mubedweni
eya swi nda yini se mi ku mhani loyi a nga mi vuli ku sukela nuna wa mina
loko yena loko se se Ahee. munghana wa n'we wa xisati ma vutisana sweswo Eh.
yes Oh, mi ku imbale yini ma munghana? vutisana mi vutisana Eya. leswo swiwa ni nga tshama la ni ri munghana Oh, wo mi nga ni okay. vutisa mi ku ni mbale yini ni tlele ni mbale yini Se munghana wa mina yes se boti a ni loyi. vulavule a ni No, no. vulavule hi vunghana bya bya Eh. ten years back ni vulavule hi vunghana bya ten years back Se boti loyi mi n'wi byerini mi n'wi hlamurini xivutiso xa ku eh mi ri- mi mi mbale yini? eya mi ku yini mhaka se mhaka leyi ya vava phela yi tanga le nkosini nga nchumu o mi te o mi vuli leswa swa le bibeleni loku xikwembu xi kuma lwexi ku wena adamu adamu e, a ku ni nge ti hosi hi ku laha ni nga kona a ni te ta mi huwa hi mhaka ya adamu mi huwa hi mhaka ya adamu na evha n'wini leswi mi swi ndlaka se na na loko munhu byela ku i miss you ni n'wi na ku i miss you too swi la ta vula ku i nandzi sweswo n'wina na botlo mi le ku ndleka mhaka mu why mhaka adam na eva n'wina botlo why mi huwisa timhaka ta adam na eva a nga kwati njhani sweswi loyi mara n'we
a hi hundzisaneni kahle la loko a mo va na eh. munhu mi kuma timeseji ta so a ku i munghani wa yena eh.
a mi nga ta kwata Hleka ni. hmm?
kumbe ni kuma munhu ni n'wi byela ku na munhu ende loko ni ni munhu yelweyo ni ni kumaka yena ni tlhela ku this guy i friend ya mina hi vulavula everything vanghana a va ndli sweswo
friend hayi swa ku mbalo yini loko se mi ri na munhu ma ha vutisa swa ku tlelo mbale yini mi hlamulana ku a ni mbalanga nchumu Hmm. mi swi vekisa sweswo boyfriend ya mina loko ni whatsapp na n'wi byela boyfriend wa okay xa oy n'wina na bohlamula lowa munghana muku a ni mbalanga nchumu madoda mi nga hangalasi mintlhaveko empfhukeni manitho mi hangalasa mintlhaveko leswi mi swi ndlaka leswaku mi hangalasa ingaku mbewu mi byala byala hinkwayo mintlhava n'wina mi fanele mi swi vona tisola ku kwalaya ni vula ku bindzu ri namuntlha nga za va sweka ku vanhu va va vulavula ku limba leyi loyi a nga mbalaki yini Ah, ti ni vula ku soleni. yena se- i think le gauteng mina ni le limpopo n'wina Wa n'wina fete njhani? tati n'wina tisoleni byelani botulu ya ku hi nga ha tsaleleni marungulo ya mixaka lowu hambi a lo dakwa mi nga ha vu a nge n'we mina nuna kwala ndlwini ivi ni na kuma foni ya n'wena ya ku mbale yini mi vutisa hi n'wana na un'wanyana ivi mi ku a ni mbalangi nchumu mi ri i ta ku yini nuna wa n'wena hi ma yi vona byela miboti ku a nga ha mi sendeli swilo sweswo ku wa mi dyohisa hileswaku yena hi yena adamu se i le ku mi dyohiseni i nyoka kahlekahle a hi adamu i nyoka yi nga dyohisa eva i nyoka boti lwa i le ku ndleni ka swi nga ndla hi nyoka le ntangeni mi nga endli byela ni boti lwa i nga ha ni sendeli timeseji teto hi ku nsati wa wena etikhomeni a ni ringeta ku hlamusela ku one ni tenana a nga ha ni whatsapp loko ku ri na swin'wana a ku ni ku ni mi right mi right mu block n'wi block N'wi block-ini. yes Eh, i le ku hi tweni Vunghana bya 10 years Yeah, n'wi block. na khale na khale a mi rhumelana sweswo 10 years Eh. hinkwayo Yeah.
Oh, n'wina mi wisa n'wina mi nga wisi bibele mi nga wi timhaka ta adamu na eva ti hlawuleke ngopfu timhaka letiyi mi bizi mi ku he he yi tlerile i mbalo yini he he he wa yi nga te ni mbale jini na wena u mbale mazingi ke ku a ta kota ku ka nga ku tisa hinkwawo u twa ni mbale cocktail dress eh. eh mara ni vona ku a hi swa masiku hinkwawo i swilo leswi mi kuma ku eh, girlfriend na loko ku ri kan'we i xidyoho swi ri na mavhiki a wu ni vutisini ka loko a fika view a hlayete swilo leswiya a ta ta tsale message ya ku hambana ku nga u phunda sweswo ya n'wi block
n'wi block i lava van'wani va nga loko heta n'wi block e hi rhumela message lowu i nga n'wi sendela hi wu vona hi lava vumbhoni wa swithu hey whatsapp ya hi cancel sesi ey bloka munhu yalowo sweswi good good girl good girl number one bloka munhu yaloye hi kenzila ni lava hambani mi fonela nansi kunena Bye bye.
a ma n'wi blokanga kahle i ri wa mi vona loko mi ri layinini kwale ka whatsapp n'wi blokeni kahle n'wi blokeni kahle sese Mm.
ku ri mbaleni mbaleni i n'wi byela ku mbale chechisa siku rin'wana ku hwi bye bye All right, Tika Shimmy, KO, Master Cash Time, khume ntsa- khume nkombo wa timinetse nga swi ba awara ya ntlhanu ka 3 to 6 twi tshemba wena Eh, sponono leyi ya boti yi fane yi tiva tin'wana leyi okay a hi tweni vayingiseri mi ri yini eh bangu lami ku yini eh ah no sponono yi tiva tin'wana leyi hi titisini namuntlha very no sestela yi ri ah mina kani ku yini mina akekho yini mina ah. like yi na entitlement yi vulavula na timhaka ta ku khale ten years eh hi kha hi ri vanghana eh. se mara swi endla ku se mi cinca vunghana bya byi ta hlambelanyana se byi hala um ka ku munhu a ku vutisa i nga vili swa a hi xihoxo xikwambo xa radio mara a swi rivaleni so umbulako hi nga vutisana hmm? hmm? tichomu leta hina vutisana ngale wo mngani hi whatsapp mm, se ka munghana mindlayi yo ka "Ah, Mindlayi va ta ku sweka no hlamba munghana wa ndzi munghana se hey, leswi a hi ta ku hlamba ka munghana i i lo hlamba eh? i i lo hlamba munghana i ku hlambi eh? se leswi a hi ta ku hlamba munghana ivi i hlamba ivi gee Hlambeni. u vutisa njhani munhu loyi a nga lule ku hlambeni ku mbale kumba leyi

ina receive rikhotsa u ri sesi vana va boti a va vuli a va vuli hi nomu kunene ma very man yalo nhlaku eh, receive receive rikhotso ya avuxeni vaka rikhotso rikhotso
yeah va ri sesi vana va buti a va vuli hi nomu kunene ku tiyisisa mhaka ya yena va karhele ku hlamula ka social media mhaka ya mintlhaveko vahaxi va mina hi clean madala a ku sesi na le ra buti va hi dumbelela xi kona lexi xi fambaka eh, va jumana mi ri va jumana
buti walter va ri buti na sesi ko va ti-friends with benefits sesi n'winyi wa nuna phula byi hola va ta hambana loko va swi lava ku na chemistry ka vanhu lava dyana vuswa u tshika ku fowunela munhu yeah. va vula sesi luya nga sweka ticonto n'wana sesi eh, i chela viriviri i mm. tshama u dya byi rhelela eh, u dya u tiphina mm, u nwa na mati tlhandla Wa swi wa vona. yena xiluva lexi ka baloyi xi ri sesi na buti va nge ze va hi pandzisa nhloko vanhu vambirhi va tivana swi komba ku leya buti i yimise ku vutisa ku mbale yini chomi ya kona ku ze yi avilela lava two xi kona va xi endlaka ku na mintlhaveko xikarhi ka vona mujomana ka ku khakhala hahani wa vona vo va yu va rhumerini na vona mavonelo ya vona john wisto saland na vona va rhumerini sis tiny ka na vona va rhumerini mavonelo ya vona va hlekisa i chechisa va ha vulavula hi yona eh. na sweswi wa chechisa liya mm. mm. a ah, u ta ndla yini sibonani wazi va hlamula vanhu lava karata mani ne loyi a hi kholelaka hi timhaka leti ende swi tikomba a ri na ntokoto i davesy u ri swi n'wi tsundzuxa 2017 ku fika 2020 hi swona ni wu tiva ngopfu ntokoto wo fana na lowu oh, u vona ka vanhu lava vo vutiselana kumbe vo vutisiwa daisy vo lo mbutisa kumbe eh, mi ku yini ka daisy ka eh? a mi hi hlavelinyana ku hi ta kota ku na yena
hi ta wisa nkelu kelu mi te yini ka daisy hmm? va va n'wi vutise a ni ku i swimbirhi swivutsi ku na lexo i mbale yini wena vuhlamu ni lexo i mbale yini loko i tlele va n'wi vutise xini kumbe va vhe va sungula kwalaha ka ku hlamba va ta ene mihlamu leyi mo ku yini Mm, desi hi nga hi tsalelani kwalaha mi nga tsala kona yi twa ku swi ri yini yaho sifonona ni ta mi lavela swi hambi yo ka hi nga hlayi mara hi ta va hi swi vonile se loko hi tshame na madyambu munhu loko hi tshame na madyambu ka hi vona thelevhixini hi yingisela radio sponono ku na lava nga ku vutisaneni hina hi ngo hlamba masiku n'wana madyambi hi va vutsi nchumu karhi mi vitana vurhongo hambi mi va mi khongela nkarhi wolowo mi vitanela murhongo ku hawa a ku tleriwi ku va kahle o oh, vanhu va le ku vutiseni van'wani va le ku hembeni ku va mbale yini kumbe a va mbalanga kwalaha hmm. he vana
a ah. a rezi loko wo vutisa ku i mbarini tinopisi a hi ta swi twisisa mara a nga vuli ku i mbaleni i langutele nhlamulo yo karhi swiporoni hayi leyo loko alo mi mbarini tinopisi no longo ta kota ku a tinopisi a tinopisi ti fambelana ku ti le kuleni kona mi tlhave ku nopisi kumbe loko va hi vutisa hi hi ku mi vula kwini va ta ku tindleveni wa swi vona se luya i lova a swi tikomba ku luwa boti a swi tiva ku a fanele a va vula ku hey vanhu va mucatwini mi ku mi lava kota ku vona ku ni mbale yini no no swi special leswi va lava ku ni rhungela swona sporo sporo okay sporo tivoice note leti a fane hi tlangile mm. um a ti ri kahle kahle se ni mhaka ya technology a ku na swin'wanyana network yi nga khomi mara se hi na tonyana timbirhi tinharhu eh, um hi twa ku no a va hlekete yini vanhu ala ka mhaka leya van'wana va ri e eh, boti na futa mani hi mpele ntiyiso yi na futa so crush bot Hmm? ah boti va na futa uh -huh. wayeva n'wi vutisa ku i mbale njhani i right a wu vutisiwi u fanele a vula ku ni mbale njhani boti va na viyada loko va n'wi lava va n'wi byeli kunene loko va nga n'wi lavi a va tikombisi ku i minghana na yini hi na vona vanghana va vafana a va hi byeli sweswo boti vo va na futa ende a va tolovele ku loko va ri na n'wansati va byela nsati wa vona ku minowu loko i ni vona ni titani tichomi ta mhe vavanusati ntsena ni na chomi ya mfana ni nga hlamali a tshama kha swi tiva boti va na viyada inkomu
inkomu sesi i nhleka lowunene xipano xa afternoon drive show 3 to 60 eka mugala lowunene makomandlela hashtag hi tshembe wena a ah, quinton dj soul crusher na sponono mayokiyoki hayi lava mbirhi va huma misati tiwo lawa ku mhm. kona ku ba mati tin'wani ti etlela mani va rhandzana vanhu lava ma yi tsena message ya kona ka whatsapp ku yi romantic njhani swa ku u tlhela u mbale yini he loko heta ku hlamba u mbale yini hayi mani ku suka eka ngoma tatana i xandla famba xandla vuya known as madala clement mashele inkomu
minjhani braquiti na sesikhesana a ah, sesi vo chava ku vula ku ri vona na botlowani va hlekisana se a va lava ku swi veka straight se that's why ku va swi tiveni ku buti va hanya na van'wana se a ri kombela ku sesi va tshika ku westela buti nkarhi wa vona va va byela ku swi nge he endli ku wena u hanya na vanhu va so na so na so ku vona va nge swi koti ku va xiphewini se yi tiyisiwa kahle ngopfu va wu vula u veka mhaka ya wena rivaleni i akani oscar ka mafela
nhlikani vahaxi va mina va 3 to 6 sesi na boti mi sile mi ri two swi ri wena sesi loko girlfriend ya boti a yi nga swi kumangi ku va n'wina mi rhumelana swi swa huma endleleni a wu ta va u nga n'wi blokangi boti swi ri swa ku tsakisa leswaku rhumelaku swona ku na mhaka ka va n'wina va two mi nga ku yi endleni a ni n'wi blame loko sesi a ku fowunelini a wu twa ku vava a ni i munhu wa yena na na wena boti tshika ku lwisa vanhu tshika ku lwisa vanhu a ni u na yena munhu wena u lava yini ka luya un'wanyani loko u na yena munhu wena tshika ni phutisa vana van'wanyani mani haa Injani DJ So Crusher sisikasana Quintin eh buti Jesse team kahle kahle buti emlaka ka sisa sa u chava ku vulavula okay that is why sisa zi i block ina la la khosi ya hlwele va ze va yi kuma nkomo na team khosa khona ku tumba wata sure team zwa